Bernameya me ya îroj bi sponsoriya du kesên ku hezkiriya zimanê xwe û malpera otomobîla min dest pê dike. Belê ez Mizgîn Xan dîsa bi dengê xwe, bi rengê xwe û bi hemî enerjiya xwe û dilxweşiya xwe li hember we me. Dîrok bîst û şeşê Gulanê roja Yekşemê sala du hezar û bîst û çar an Di dîrokê de îroj, Selahaddînê Eyûbî Heleb girt, di sala hezar û sed û heştê û siseyan de. Komelea hêvî hate damezrandin, di sala hezar û neh sed û sêzdeyan de. Serhildana motikan û Sasonê dest pê kirin, di sala hezar û neh sed û bîst û heftan de. Çîroka me ya îro ji gotina baweriya xwe bi însên neyne şîrê xavmêtiye tê. Ev gotina ku di zargotina kurdan de bi şêwazên wek meriv şîrê xavmêtiye, emel bi însên nabe çimkî şîrê xavmêtiye tê gotin. Nîşanî baweriya bi însên dike lew ku di heman demê de kurd dibêjin çêyî û xirabîyî birayê hev in. Yanî însanekî gelek qenc û qencîxwaz jî demek tê dikare xerabiyê bike. Binyeta vê gotinê di zargotina Kurdan de bi çîroka zilamekî qenc, mar û rovî ve tê girêdan. Dibêje. Rojeke biharê zilamekî dilovan di zevê yekê re derbas dibû, dît ku marekî li ber sincekê kulor daye û ji sermayê qerisiye. Dilê wî bi mar dişewite, wî radike û dike paşila xwe. Piştî ku mar hinekî germ dibe bi xwe dihese. Serê xwe di sîngê kutikê wî re derdixe û ji zilam re dibêje, Ez ê bi te ve dim. Zilam li qenciya xwe, li neqencî û nankoriya wî diheyre û şaş dimîne, dibêje, Bira, tu qerisî bûyî, tu dikirî bimira. Dilê min bi te şewitî û min qencî li te kir, tu zî virandî jiyanê, ma wisa dibe? Mar dibêje, Hîç zimanê xwe yê delal li betalî newestîne. Te çîroka Şahmeran û Camî Sap bihîstiye. Mezinên me dibêjin, Însên şîrê xavmêtî ye, emel pê nabe. Ji xwe tebîeta min jî li ser wê ye, ez ê bi te vedim. Wê heynê roviyek dûr re diborî, ne bi destê xwe guhdarî laxaftinên wan kiribû. Li hember qenciya wî camêrî nankoriya mar nekarî ku bibûya. Ew neheqî di rovî hilnehat. Li ser vê yekê rowî hewl da, çû tûrikek anî û ji Zilamê qencre got, Ew ê di paşla te de çi mare? Zilam got, Marekî gelek jêhatî û xurt e. Rovî devê tûrik li hev kir û got, Ez bawer nakim ku xurt û jêhatî be. Ger wisa be, wê karibe xwe ji carekê re bave ji hundirê vî tûrikî, lê nikare. Tehna rovî çû li marî ket. Mar bi vê yekê êşiya, xwe komî ser hev kir û zî pikerê Bi zîpikê re xwe hilavê tundirê tûrik. Kava marê qurek ke tundirê tûrik rovî bi lez devê tûrik da hev girê da û radestî zilam kir got Her çiqas ku marî got însên şîrê xav mêtiyê jî min tu ji destê wî xilas kirî niha ew di destê te de ye a tu a ew çi dikî tu bi kêfa xwe yî de bi xatirê te Rovî di derê diçe piştî demekê zilamê qenc dibîne ku çend nêçirvan di jor de tên. Piştê silav û çaxerê pirsa rovî dikin. Zilam bi pêçiya xwe şanî dide dibêje. Bi ber ew erwazê han ket û çû. Nêçirvan xatir ji wî dixwazin û dikevin pey rovî. Zilamê qenc piştî demeke din dibîne ku rovî birîndar û di destê nêçirvanan de ye. Ji nêçirvanan yek dibêje, Rovî, em ê te çawa bikin post? Rovî serê xwe radike, dibîne ku ew zilamê qencê bi nas li hemberê wî ye. Li xwe dixeyide, dibêje. We şîrê xav mêtiye. Ez nikarim ji we re kap bavêm. Hima min di devê min de bikin post, da ku ev ji me roviyan re bibe şîret. Belê, em ji vir fêm dikin ku e, bextê însan tune ye. Lê çi be jî, ger piçek rêza însan ji xwe re, bes ji şexsê xwe re hebe, ji xwe gelek xerabî û nankorî wê ji holê rabe. Ji qewla bavê min, digot dijminê mirov be jî bera ji nav mirovên esîl be. Çi dijmin, çi dost, xweda me tim pêrgî mirovên esîl û li ber xwe ketî bîne. Amîn. Belê, em birêza naverokan bikevin. Mirov çawa dikare berhemdariya zêde bike û cîroyê kêm bike. Bala şîrketan ji xebatkarên xwe re di motivasyon û hilberîna hêza kar de rolek girîng dilîze. Heger karmend xwe bi nirx û qedirbilind hês bikin, pabendbûna wana bi kar û performansê re zêde dibe. Ev baldarî ji hêla hêmanên wekî berdêla adîl, derfetên pêşkeftina karîyerê, demjimêrên xebatê yên makûl û jîngehek xebata salem ve tê pêde kirin. Wekî din, guhdana bertekên karmendan û wê berhynana di pêşkeftina kesane û pişeyî de çanda parga çanga pargidanîyê xurt dike. Wekî encam, qîmetdayîna karmendên bi erenî hemî li ser baxtewarîya kesane hem jî serketina giştîya şîrketê bandor dike. Qîmet, rêz, hurmet. Ev tişt hemî xwezaya mirov nerm dike. Weke pêşiyê me gotine, reşî dibe xweşî. Lê mixabin hemî mirov ji vê fêm nakin. Lê dîsa jî yê li hember we çiqas reş be jî hûn xweş bin û di xweşiya xe de di xweşiya xwe de heter bin. Xweşî ji esaletê ye. Ji xwe mirovên bê esil ne mixwetabê me ne. Berxwedana Mehsa Amîniyê Jina Kurda Rojhilatê Mehsa Amînî di sêzdê îlona 2022 doyan de piştî ku li Tahrana peytexta Îranê ji aliyê polîsên exlaqî ve hate lêdan û binçavkirin. Bin hinceta ku rêzikên sergirtinê pêk neaniye piştî sê rojan jiyana xwe ji dest da. Mirina Mehsaya bîst û du salî li Rojhilata Îranê û cîhanê bû sedema bertekên mezin û xwepêşandanên berfireh ên milî û jinparêzan. Kuştina Mehsa Amîniyê ji aliyê parêzvanên mafên jinan û rêxistinên mafên mirovan ên cîhanî ve hate şermezarkirin û hişyariya navnetewî ya Kurd li hember kiryarên zordar li Îranê bilind kir. Di encamê de şêst û yek ambûlans û gelek dam û destgeh hatine rûxandin. Ji pênc sed kesan zêdetir hatine kuştin. Destgeha polîsên Exlaqê hate rakirin, bes piştî demekê dîse zîvirî ve heft kes hatine dialiqandin. Êranê Amerîka û Îsraîl sûcdar kir. Di spêkê de e, Jîna Amînê û hemî Kurdên ku ji ber Îrana xwînmiş hatine şehîdkirin, bi rêz û hurmet bibîrtînim. Lê Xwedê heq nahêle. Hefteyek berê şaşika hinekan bi serê darê ve daliqî bû. Heq namîne hevalno. Bawer bikin çi dereng çi bi lez. Heq li ba heq xwar namîne. Ji qewla hevaleke min ê dêrikî xwedê heqê me nehêle. Di kîkboksê de Kurdekî serkeftî Ahmet Çîk Mousa ku bi navê Xortê Zêrîn jî tê zanîn di beşa giraniya peyran de kîkbokserek navdar e. Ahmet Çîk Mousa kîkbokserekî Kurd e bîst salî ye li ser hemwelatiya Almanî. Di bîstê Adara du hezarî de li Amuda Rojavayê ji dayik bûye. Bejna wî yek û heftê û heft santîmetre û giraniya wî şêst û pênc kîlogram e. Ahmed bi jîrbûn û hêza xwe ya lêdanê tê naskirin. Niha di beşa giraniya Porrona Glory de pêşbaziyê dike. Birêz Ahmed Çîk Mosa. Çend kes hene ku ez dixwazim wilo çend kurmê saxlam li orta devê wan de bixim. Lê hêza min ew qet zêde nîne û ji xwe şer û pevçûn di xwezaya min de jî tune ye. Ez rîca û tîka bikim ji dêvila min tu dikarî te bi pozê wan bikişikînî gelo. Baştirîn împlanta me jî hate çêkirin. Împlanta herî baş hate çêkirin. Împlanta ku nû hatî çêkirin axaftinên di me jî de bi awayê herî rast û dirust vediguhezîne. Împlanta mejî ya ku ji hêla lêkolînerên Enstîtuya Teknolojiyê ya Kalîforniyayê a Caltech-ê Dewletên Yekbûyî ve hatî çêkirin. Heta niha bi tenê li ser du kesan hatiye ceribandin. Du mirovên bi tevahî felç ên sî û sisê û sî û neh salî beşdarî lêkolînê bûn ku di kovara Pir Raven Nature Home in Behavior de hate weşandin. Hinek caran hinek pêv hene ku mirov çixwaz bixwaze jî nikare bîne ziman. Gelo ev împlant ji bo mirovên di vê rewşê de jî wê kêr hatibe? Ka bifikirim. Ger mirov bikaribe mejiyê hevdû bixwîne wê rewş çawa be? Ez di ser fikirîm lê weke ku we weke ku wê ev tiştek ne baş be yanî ev nerîna min e ya ez bi xwe naxwazim dengê hundirê serê tu mirovan gudarî bikim û pêzanibim çimkî mirov ne rastrûn e ez zanim teqez wê dil ji mirovê herî bîqîme jî bimîne ez naxwazim dilê min ji însana bimînin û bira dilê insana jî ji min nemînin ya piçek wek polyan name lê xweşî xweş e ya xweşî xweş e bi rastî jî Namzetên Ballon d'Or 2024'ê belî bû. Kovara Goal ku yek ji weşanên werzîşê yên cîhanê ye li ser 20 lîstikvanên futbolê eşkere kir ku dikarin bibin namzetê Topa Zêrîna ku her demsal ji hêla kovara futbolê ya Fransî, Football ve tê dayîn û wekî xelata herî bi prestîja cîhanê ve tê hesibandin. Di rêzbendiyê de lîstikvanên çaverêkirî hene, di rêza yekem de jî tîma Real Madrîtê Vinîkuesê Brazîlî namzerê namzetê herî xurt e. Ez ji vir gazî edîtorê me Xalid Beg dikim ji kerema xwe dema tu van naverokan hil dibijêrî bira van navên ecêb û şaş û paş bira di naverokan dikêm bin ez nikarim telafûz bikim û naveroka xwe didomînim. Di rêza duyem de dîsa ji Real Madrîdê Jude Bellinghamê heye ku bi hatirîn talenevan e bi hezar bi sed û heştê milyon dolaran. Piştî vê bi heman nirxî PSG'ê Kylian Mbappe heye ku fesadî li ser transferbûna wî bo Real Madrîdê hene. Êde bi xêr û xweşiyê be. Her bijî Amed Spor. Li gor lêkolîneke zanyaran, pirtikên plastîkan di gunnikên mirovan de hene. Li gor lêkolîneke zanyaran, pirtikên plastîkan di gunnikan jî bi naveke din li hêlikên mirovan de hene. Lêkolîneke biçûka nû diyar kir ku gunnikên mirovan ji gunnikên heywanan a plasentaya mirovan sê qat zêdetir pirtikên mîkroplastîk û nanoplastîk dihewîne. Her wiha lêkolîneke din destnîşan kir ku mîkro û nanoplastîk dikarin di hucreyan de bibin sedema strêsa oksiyadatif. stresa oksî vir careke din. Her wiha lêkolîneke din destnîşan kir ku mîkro û nanoplastîk dikarin di hucreyan de bibin sedema stresa oksîdatîv, zirara tevnîsê û îltihaba di şaneyan de. Lê belê lêkolînên heywanan nîşan dane ku pirtikên wiha dikarin rêjeyê dil biguhezînin û fonksiyona dilî asteng bikin. Xwedê şîfayê bide me hemî.